mĩrimũ rĩtwa mũrimũ harĩa rĩaumire na tũrauga wega atĩ mũrimũ waumanire na ũrimũ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mwĩkaga ũgeka kĩũndũ kana mũndũ agagwĩka kĩũndũ ĩgatũma ũgĩe na mũrimũ no nĩ ũrimũ ahũthĩra na na gĩthũngũ tugaga infection gĩthũngũ nĩ ũkũigua tũkĩaria ũhoro wa infection kana disease rĩu ũcio nĩ mũrimũ na

ĩno yo ndwari rĩu mũgĩkũyũ wa tene tradition cia mũgĩkũyũ cia tene eh, ndwari ndĩarĩ mũrimũ wa kawaida ndwari nĩ kĩndũ reke twarie ũhoro wa kĩndũ ta kansa kansa nĩ ndwari na ona gũtirĩ mũndũ wamenyaga yaumaga kũ ona ũmũthĩ ũyũ ũngĩũria ndagĩtarĩ nĩkĩ gĩtũmaga andũ magĩe na kansa

Andũ amwe nĩ magĩaga na ironda cia ndĩra, no ironda icio itihonaga. Koguo kĩronda, ndwari nĩ mũrimũ ũtahonaga kana ũtakoragwo na kĩndũ gĩa kũũhonia, nĩkĩo wĩtagwo ndwari. Na gĩthũngũ no tuge chronic illness, ĩyo nĩ ndwari. No rĩu rĩtwa rĩrĩ-rĩ. Mũgĩkũyũ akĩrĩhũthĩra rĩ, rĩaumire kũ? Ona rĩrĩa ndĩramwĩraga ũhoro wa mũthiori, mũthiori nĩ ũrĩ cancer. Cancer ya prostate ĩtagwo nĩ ironda cia mũthiori, nĩ kĩronda kĩa ndĩra no nĩ kĩa mũthiori. Na

mundu wina hypertension mundu thakame yake ihaicaga eh, guka twiraga uhoro wa kuhaicia gitunguru ungiarakaririe mundu guka ugaga ati we ni gutuma haicie gitunguru riu haicie gitunguru kuu ni murimu ucio riu wa hypertension riu icio ciothe ri ni ndwari no riu mugikuyu mundu anagia ndwari ri nda nĩ nyitithanagia na kĩndũ atĩ gĩa kawaida augaga nĩ kĩndũ wagĩrĩirwo nĩ gũtwara ũtatwarire nĩkĩo wagĩa ndwari mũhano nĩ ũyũ nĩ tuge nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũtwara harika ũtwarĩre nyina wa mũirĩtu

nĩkĩo andũ magĩaga na ndwari rĩu kwoguo ndwari yatuĩkaga yoka tondũ ndwatwarire no rĩu rĩ mũ- mũthenya wa ũmũthĩ rĩ andũ a ihinda rĩrĩ rĩ tũtikĩhokete ũhoro ũcio ĩ atĩ ndwari yumanĩte na maũndũ macio no rĩtwa rĩa rĩtwa ndwari Gĩkũyũ- mũgĩkũyũ arutĩte hau kũrĩ andũ arĩa maratwarire indo iria marĩ matware nĩo makĩrwaraga ndwari na rĩu ũmũthĩ ũyũ rĩ no tũkĩgeragia nĩ tũrageria mũno gũkĩrorania ndwari ũrĩa ciagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo kĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũthondeka no rĩu ndwari ũtiganu wa ndwari na mũrimũ nĩ gũkorwo atĩ mũrimũ nĩ kaũndũ kau mũndũ ekaga gatekwagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo gagatũma agĩe na mũrimũ ona ũcio ndakwĩra ũhoro wa ndagĩtarĩ kana ona kĩronda ũkahutia kĩronda gĩkĩ wacoka ũgathiĩ ũkahutia kĩrĩa igathiĩ cierĩ kĩrĩa gĩtiuma kĩrwaru mũno no tondũ wakĩhutia na gĩko kĩrĩa ũkũrutĩte he gĩkĩ ũkona rĩu nĩ gwatuĩka thĩna ũcio nĩ woka rĩngĩ na nĩkĩo ndĩrenda hingo ciothe tũkĩaria ũhoro wa mwĩrĩ tũkĩaria ũhoro wa kũgĩa na mĩrimũ Rekei twambe tũmenye ũhoro wa gwĩthamba moko. Nĩ ngwenda mũno mũno twĩrute gwĩthambaga moko hingo ciothe, ũtanarĩa, ũtanathiĩ kĩoro, wĩthambe moko, na maũndũ macio nĩ megũtũma mĩĩrĩ itũ yagĩre. Thengiũ mũno, na Ngai athiĩ na mbere na kũmũrathima na tũgũthiĩ na mbere na kũheana kĩrĩma. Thank you.